Mũnoria mbũkũ nĩ mũmera wa kĩmerera gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Nĩ ũcokete ũgatherema thĩ yothe. Nĩ mũmera ũĩkaine na gũkũra na ihenya. Mũmera ũyũ nĩ ũrĩagwo nĩ andũ hamwe na nyamũ. Andũ aingĩ moĩ mũmera ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ũrakũrĩra mĩgũnda-inĩ na makawĩta ria. He mĩmera ĩrĩ ĩtagwo mũthima, na ũtangĩrora mũmera ũyũ wega nĩũkũũhĩngĩcithania na mĩmera ĩyo. Ona mũhanĩre wa mbegũ cia mũmera ũyũ nĩ ĩhanaine na ya mũthima. Kaingĩ nĩ wonekaga ũkĩmuramurwo nĩ tũtambi. Rĩrĩa wakũrĩra handũ hena kĩruru, mahũa maguo nĩ macenjagia rangi magatunĩha. Wona mahũa matunĩha rĩ, ti kuga ũyũ nĩ mũmera ngũrani na ĩrĩa ĩngĩ tũĩ. Mahũa maya nĩ matuthũkaga na makagĩa na tũnyamũ tũhana mbamba. Tũnyamũ tũtũ nĩtuo tũkuaga mbegũ cia mũmera ũyũ. Mũmera ũyũ nĩ ũkũraga ona ũkĩonaga kariũa o kanini. Ica ikuhĩ mĩmera ĩno nĩ ĩrahũthĩrwo gũthondeka ndawa cia thibitarĩ. Kũhũthĩra mĩmera o yothe gũthondeka ndawa cia thibitarĩ nĩ raithi mũno gũkĩra iria cithondekagĩrwo laboratory-inĩ. Mũkori wa mũmera ũyũ nĩ ũrĩ rwamba. Mathangũ maguo nĩ maramu. Mũkori waguo nĩ ũrĩ manyaganyaga. Ũrĩa wakũrĩra handũ hena ũgunyu nĩ wagĩraga na ũgatunguha.

Mũmera ũyũ ũkũraga na ũgakũranĩra na irio iria tũhandaga mĩgũnda-inĩ. Mbegũ cia mũmera ũyũ cikũraga ciĩ gatutu-inĩ. Nĩ ũhũthũ kũmenya rĩrĩa mũmera ũyũ ũkũrĩte wega na kũrora rangi wa mathangũ. Ũrĩa ũkũrĩte wega nĩ ũkoragwo na mathangũ maramu na mena ngirini njamu. Harĩa mbegũ yagũa ĩkuĩtwo nĩ rũhuho noho ĩkũmerera. Mũmera ũyũ nĩ ũhandagwo wĩ ta irio cia mũgũnda, ũkahũthĩrwo wĩ ta nyeni. Mbegũ ciaguo cihana ota cia mũmera ũrĩa wĩtagwo mũhiũ. Kaingĩ nĩũkuona mũmera ũyũ na mũhiũ na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ĩkũranĩire hamwe mĩgũnda-inĩ. Kenya tũtirĩ hũthĩra ya kũhũthĩra mĩmera ĩno ĩta nyeni. Tũmaguoya tũtũ nĩtuo tũteithagia mbegũ nĩguo cikuo nĩ rũhuho. Mũmera ũyũ ũngĩaga tũmaguoya tũtũ mbegũ citingĩkuo nĩ rũhuho. Mũhiũ naguo no ũrĩe tũmaguoya tũtũ na mbegũ ciaguo. Mathangũ ma mũmera ũyũ kũringana na ataramu na athuthuria nĩmahũthagĩrwo kũrigita mĩrimũ ya nda. Nĩmahũthagĩrwo nĩguo marigĩrĩrie mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ bacteria. Nĩũrigitaga marĩria na gũteng'era gwa thakame. Kũrigĩrĩria andũ kũgĩa na ũimbo mwĩrĩ-inĩ. Gũteithĩrĩria mũndũ ndakagĩe na kansa. Kuoneka mũmera ũyũ ũgĩkũrĩra rungu rwa mũtĩ nĩ kuuga atĩ nĩ ũrĩ ũhoti wa gwĩtiria morũrũ ma riũa na mathĩna mangĩ ngũrani. Ũrĩa wakũrĩra handũ hega hena ũtheri na riũa nĩwonekaga ũkũrĩte wega. Mũnoria mbũkũ nĩũheagwo mũciĩ irĩ nĩguo ongerere iria. Nĩũheagwo mũtumia mũritũ nĩguo arigĩrĩrie wagi wa thakame. Mũnoria mbũkũ nĩ wa mũhĩrĩga ũmwe na mũmera wĩtagwo mũngei na mũmera ũngĩ wĩtagwo gathenge. Mũmera ũyũ ndũrĩ ũgwati-inĩ wa kũhuka, nĩ wonekaga ũkĩendwo nĩ thigiriri mũno. Thigiriri nĩ ciũteithagia kweheria tũtambi. Mũnoria mbũkũ nĩ ũhũthagĩrwo kũrigita mũndũ wĩna mĩnyoo na ndangũrũ.

ũyũ nĩguo wĩtagwo mũhiũ Mũhiũ na mũnoria mbũkũ nĩ thiaga kũhanana. Nĩ kũrĩ arĩmi gũkũ Africa mararĩma mũhiũ na mũnoria mbũkũ na makamĩendia ĩ nyeni kũrĩa ndũnyũ-inĩ. Ici cierĩ nĩ nyeni imwe cia iria cia bata mũno thĩinĩ wa thĩ. No harĩ andũ matarĩ merwo ũguo, thigiriri ciarĩkia wĩra wacio nĩcicokaga cigathiĩ na cititigaga ciathũkia mũmera ũyũ. Mĩmera ĩno yothe nĩ ya bata mũno na nĩkwenda ĩgaikaraga ĩkĩgitagĩrwo. Gĩcunjĩ kĩa mĩrongo mũgwanja harĩ igana kĩa ndawa iria cihũthagĩrwo thibitarĩ cithondekagwo na mĩmera ta ĩno. Hena ũhoteku mũnene atĩ andũ nĩ mekwanjia kũũrio mahandage mĩmera ta ĩno hamwe na mĩtĩ makenderia iganda cia gũthondeka ndawa cia thibitarĩ. Mũnoria mbũkũ ndũrĩ mbara na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Mũnoria mbũkũ nĩ ũhũthagĩrũo wĩ ta mũmera wa kũniina mbũca iria cikoragwo marigũ-inĩ. Mbũca icio nĩ cianangaga mĩramba na ũkona mũramba ũrathiĩ o ũkĩũmaga na rĩrĩ rĩngĩ ũkona wagũa. Kwoguo ũyũ nĩ mũmera ũngĩkorũo wĩ wa bata makĩria. Rĩrĩa wakorererwo nĩ riũa, mũmera ũyũ nĩ wonekaga ũgĩcenjia rangi na mathangũ maguo ona makanjia kũhoha. Mũmera ũyũ wonekaga ũkĩenda gũkũrĩra mũno tĩri-inĩ ũrĩa mũthagathagie mũno mĩgũnda-inĩ Ihinda rĩakinya rĩa mbegũ kũmbũka, no ciũmbũke na mũthenya ũmwe nginyagia mĩthenya ĩtatũ. Tũguoya tũtũ twa mũnoria mbũkũ nĩ tũhũthagĩrwo gwĩkĩra ironda-inĩ twĩ ta mbamba. Nĩ kaingĩ tuonaga tũguoya tũtũ tũkĩũmbũka rĩera-inĩ. Tũguoya tũtũ tũmbũkagio nĩ rũhuho. Okorwo gũtirĩ na rũhuho rũnene, tũgũikara o hau twĩnyitĩrĩire. Mũmbĩre wa indo ici cia Ngai nĩ wa magegania mũno.

Mbegũ imwe nĩ ciĩnyitagĩrĩra mĩkori-inĩ. Na gĩthũngũ rĩ, tũrũguoya tũtũ twĩtagwo parachute. Mĩmera ĩno ĩ mbegũ ta ici ti yothe ĩ ya mũhĩrĩga ũmwe na mũnoria mbũkũ. Gũkũ Kenya rĩ, tũtianjĩtie ũrĩmi wa mũnoria mbũkũ hamwe na mũhũthĩrĩre waguo. Ũrĩmi wa mĩmera ta ĩno nĩ kaũndũ kega karĩa andũ magĩrĩirwo nĩ kwanjia gwĩciria ũhoro wako. Ithuĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya twĩna mũnyaka mũno tondũ mũmera ũyũ ũkũragĩra o harĩa hothe hena tĩri mũnoru. Ona no kaũndũ kega atĩ mbegũ ta ici cikahũthĩrwo arĩ cio gũkĩra kũgũra iria tũtaramenya wega kana no cimere na njĩra njega.

Mũmera ũyũ warĩkia kũhurunja mbegũ ciaguo, no kũũma ũgacoka rĩu ũgagĩtuĩka thumu ũrĩa ũtukanaga na tĩri. Mbegũ iria ciakorwo nĩ mbura citarĩ cirahurunjũka, no kũnyitanĩrĩra cinyitanagĩrĩra, cigacoka cikagwa o hau gĩtina-inĩ kĩa mũmera ũyũ. To mbũkũ cirĩaga mũmera ũyũ, o na mbũri nĩ cionekaga cigĩkenerera mũmera ũyũ nĩ ũndũ wa mawega marĩa magĩkoragwo thĩinĩ waguo. Marĩa matũrigicĩirie nĩ ma bata mũno na nĩ mekwenda makagitĩrwo hingo ciothe.